Tkellimna fuq il-biological component, l-affarijiet li jistgħu jiġrulek tul l-eżistenza tiegħek u essenzjalment tkellimna ħafna fuq l-esperjenza ta' l-individwu. Issa, l-individwu ovvjament jgħix f'kuntest, f'kuntest ta' komunità. Sewa. Nixtieq nara jekk inti xtara ċertu triggers li qed isiru iktar prevalenti forsi fil-komunità li qed iwasslu biex l-individwu mbagħad jesperjenza aktar sofferenza. Pereżempju, l-evidenza turina b'mod ċar meta inti għandek transition ta' soċjetà minn waħda sub-urban għal waħda aktar urbanizzata, iktar dense, kważi sejjer lejn inner city, hemmhekk ir-rati, studji sbieħ ħafna saru f'Londra fis-70s, ir-rati ta' psikożi Sepsikożi hija forsi kważi waħda mill-iktar effetti estremi ta' distress, what have you. Opera fil biologi Imma tur b'mod ċar illi iktar m'għandek soċjetajiet huma dens, iktar ippakjat, iktar ġdi ta' riżorsi, hemmhekk l-istrejn ħajżid ħafna. Mbagħad ovvjament jidħol l-argument kif għedna l-ewwel il-vulnerability tiegħek għal dak l-istrain. Ma' Malta dik qed ngħixuha bħalissa. I mean fl-aħħar 10-15 years rajna bidliet li forsi s-soċjetajiet oħra jaf stennejna li jsiru fuq 40-50 sena. Allura hemm dak l-istrain. Meta inti għandek, pereżempju, kost f'daqqa waħda tkun għaddej minn żmien ekonomiku tajjeb. Imbagħad tibda tara l-spending power tiegħek qed tonqos. M'għandekx daqstant riżorsi kif kellek qabel. U għal-bent li qed tara da? Nisa tiexuha. Nisa tiexuha li. Ma meta jiġu għandek f'dal-konfessjonarju immaġinarji li għandi f'maħkijena. Fil-pajjiż li qed jara l-ikbar GDP, l-ikbar tkabbir ta' GDP fl-Ewropa. E, in-nies qed iħossu xorta toħossu il-pis ta' kemm kemm jolja l-ħajja u għat wassalhom għall-anzjetà eċetera. Semmi dil-ġimgħa stess semmi li ħafna ta' persuni differenti minn oqsma ta' ħajja differenti. L-inti kif ikollok għandek workforce li ħafna ikbar. Mhm. U hemm kompetizzjoni għal pagi, fis-sens li hawn minnu lest li jaħdem għal inqas flus. Hawn minnu lest li anke fejn jgħix jaqsam ma' ħafna nies, allura il-cost of renting tagħhom ħajkun inqas. Inti tispiċċa tikkompeti probabbli b'mod unfair għax jekk inti tippretendi ċertu standard of living jew żviluppar ċertu skills, mbagħad ġi xi ħadd ieħor u they are willing li jagħmlu l-istess affarijiet għal inqas flus. Allura f'daqqa waħda inti m'għandekx dak il- You feel cheated. Bargaining power li kellek qabel. Tgħid all right, għax jiena Malti nitkellem bil-Malti, m'għadix il-klijenti jridu x'għad kellhom bil-Malti anke fl-isptar. U n-nies qed jiġu għandek u jgħidulek li din hija problema? Tkun problema għax F'daqqa waħda m'għandhomx jisu jekk naf jekk mort infittex xogħol li jaf flok batt u kelli tliet offerti, issa jaf nindum xahar xarej biex. Nieħu offerta li hija għal bżonni tiegħi fl-aħħar mill-aħħar, probabbli tista' tieħu offerti li jkunu ħafna tieħu pejkat jew jiġifieri l-istrejn qed jinħass fuq livell individwali għal ċerti nies l-istrejn qed jinħass. Sewwa. Dik qiegħda hemmhekk. U dik hija relatata ħafna anke ma' mental distress u studies li wrew anke iktar fir-rġiel imma anke fin-nisa li twassal imbagħad anke riskju ta' ħsibijiet ta' disprament estremi. Ġifieri dak huwa fattur ieħor. Imbagħad għandek il-fattur li semmejna tal il-kompetizzjoni għal riżorsi pubbliċi fejn taf inti titxerja l-istess toro, l-istess ġonna, l-istess areas ta' barra ma' ħafna iktar nies. Hemmhekk il-cognitive load huwa ħafna ikbar. M'hemmx dik iċertu tranquillità, titfa' iktar effort biex tagħmel affarijiet li s-soltu kont tagħmilhom b'mod rutina ħafna. Fida kollu jibda jippakja, jibda jabbi fuq l-individu.
Ġifieri, kieku kollu nsaqsik Mistoqsija diretta, qed tara żieda? Ta' xiex? F'nies li huma perturbati mill-qagħda finanzjarja tagħhom?
Iva. Iva.
Li għalija hija stramba u anomala meta nisimgħu ehm, kemm qed nikbru ekonomikament. U ovvjament wieħed irid jistaqsi. Isma', nilu ċar, min xorta maħniex qegħdin f'xi stat. Maħniex eh, fit-tielet dinja u qegħdin fuq arkubtejna. Għandna fil-verità ma napprezzawx fil-verità kemm għandna riżorsi ġidu kollu li għandek aċċess għal servizzi ta' saħħa li maħasin mill-public pairs. Hija xi ħaġa sabiħa mens hija għas pajjiżi oħrajn kbar m'għandhom l-istess aċċess. Mm-hmm. Fej għandna ħafna affarijiet li ma tajbin ftehmu. Imma inti li ġielek dejjem inti tidrab ċertu standard. Sawa.
U dak l-standard isir normali għalik. Fil-moment li ħatir saqtik allura, għallu volja dek tajjeb ħafna xorta, kumparat ma' postijiet oħra, inti dik xorta ħatweġġak. Batek hemm ċertu vulnerabilità oħra. Hija parti mill- ehm, mod li l-moħħ tal-bniedem huwa msawwar, mhm. li dejjem qed ifittex li eh, jasal sa din il-quċċata, mbagħad mal-ewwel ħares lejn il-muntanja l-oħra. U jgħid, eh, naħseb issa għatla dik il-muntanja. Jinket ta' faxxinani, per tara l-earnings tal-banek.

li jieħdu saħħa tgħinna dejjem nkunu preparati għal challenges ġodda li ħajnqalgħu. Eh. Għax inti ma tkunx taf x'ħajġi sena sentejn oħra. Allora dejjem iżommok jissu at the top of your game. Minna l-oħra bat jekk ħatoħda eh, festrem, dak tispiċċa eh, titlef it-toma ta' dak li għandek. Xina jekk jiena kuntent b'dal-mug, huwa mug sabiħ u jaqdini tajjeb. Għandi għalfejn. Ikolli 20 minnhom.
20 minnhom biex għandi ieħor. Fis-sens, għax għandek in-novelty tal-esperjenza, mbagħad għandek id-depth tal-esperjenza. Jekk inti dejjem ħadd tfittex in-novelty, dejjem ħadd tfittex il-ġdid. U għaskapitu li ħadd titlef imbagħad id-depth tagħha ta' kemm hija meaningful għalik dik l-esperjenza ta' kemm ħalli tassorbiha. Allura mek ħa toħloq mismatch li ma tantx hija healthy. Ma nafx hekk se tkun eh, nostalġiku u romantiku mingħajr ebda bżonn jew ħtieġa. Ma jiena nħoss li anka eh, meta nara l-affarijiet li nkun smaw, jekk tħares pereżempju li l-karozzi kif konna li bnuhom bit-tir illi da tank tal-gwerra, men, da jekk naħbat ġoħajt, jiddispjaċini għal ħajt. L-istess għal ħwejjeġ, fis-sens qabel l-ħwejjeġ konna kont tixtri forsi darbtej fis-sena għas-sajf u għax-xitwa. Illum il-ġurnata bil-websites illi jipprovdu dal-ħwejjeġ vera rħas, kważi anka l-ħwejjeġ saru xi ħaġa li hija disposable. Disposable għall-aħħar. Affarijiet li aħna konna naħsbu Mhux talli ħa nilbishom jien, talli isma', ħu biżżar naf li għadu ma jidħolx eżattament f'dak it-t-shirt u ħa jidher qisu libes libsa, imma dak hemm. Fis-sens jiena niftakar jiena kelli kelli ir-raġel tal-kuġina t'ommi kellu tifel, le kellu ħuh iżgħar minnu, Ir-raġel tal-kuġina t'ommi. Sewwa, kellu ħuh li kien iżgħar minnu. Sewwa. Li dan kellu x-xorti illi l-ġenituri tiegħu kienu kellhom xi ħaġa tal-flus u allura kienu jixtrulu l-papoġġ tan-Nike u l-papoġġ tal-Puma u t-t-shirt tal-Puma li affarijiet li ommi u missieri qas qatt ma kienu joħolmuhom. U jiena kont nistenna biex darba fis-sena jasal il-garbage bag id-dar tiegħi biex nieħu l-papoċċi antiki ta' dal-raġel, ta' dal-ġuvni, t-t-shirts antiki ta' dal-ġuvni biex ikolli affarijiet li huma ta' ditta. Illum il-ġurnata l-affarijiet huma eh, efemerali, jiġu fidejk u jitilqu, jiġu fidejk u jitilqu. U qisu din hija l-ilment tiegħi għall-kapitaliżmu, sa jiena Pro ħafna l-kapitaliżmu, l-kunċett ta' kapitaliżmu u free market naqbel ħafna minnu, imma meta mbagħad tossessjona bħalma bkont qed tgħid int li it's never enough. Le le le le, hemm punt fej it's enough, kollox jista' jkun li jsajru biżejjed u taħarqu. Sawa biex nitkellmu analoġikament. Mm. U din naħseb hija problema li li eh, mm. minħabba li ma' skarsità l-affarijiet jibdew jitilfu kollox kollox jibda jitlef il-valur. Għax inti tiri attuned dan norma tiegħi issa. Mm. U fin-norma tiegħi jiena xorta mbagħad ħanħoss forsi twejjaq eżistenzjali jew allura jisek dejjem trid dik xi ħaġa li tik sens ta' purpose li teċitak, li dejjem tik xi ħaġa iktar. Se jew ħanna saħħa b'mod healthy. Jew nkella ħammur għal mod jisu konsumist, għax inti semmet il-GDP kemm hu dana jipuxja l-GDP il-konsum. Aħna serna drivers tal-consumption tagħna wkoll jipuxja ħafna il-GDP apparti affarijiet oħra. Xiri, Jew hemm dak il-mudell ekonomiku soċjali, jew inkella għandek mudell ieħor fejn ħa nagħtu valur ta' vera il dak li għandna, quality of life għal dak li għandna, forsi s-soċjetà tkun aktar slow paced, mm. aktar slow cooking. Mm, mm. U forsi ċertu nies mhux ħaqalgħu daqs tant flus, daqs kemm tiqalgħu bħalissa ċertu. Però naħseb jiena l-average person probabli ħajkollha kull ħafna ħjar. Mux għax jek inti dejjem. Jek ma jek jek eh, ma jissottoskrivix għal din il-mentalità ta' kons ma kons ma kons ma tajt. Eh, semmejt paradoss inti l-ewwel, eh, huwa ta' nsejġ kien depth versus novelty.
Depth versus novelty. Inti timmaġina hekk f'moħħok it's a versus
Huma kollha parti, huma kollha joħolqu huma elementi essenzjali tal-esperjenza. Ma jekk aħna nixxiftja dak l-element wis lejn novelty mingħajr minn esperjenza d-dept tiegħu. Allura ħa nispiċċa tkun Pat tara fit-tfal, tajthom oġġett, labu fih bih ġurnata, bum, telqu għal hemmhekk. Titba t-depth tal-esperienza, il-connection ma l-oġġett. Għandek tekniks differenti. Eżat, kif naħseb il-mistoqsija ċentrali f'dak li għattajt huwa kif nasal biex nilħaq dak il-bilanċ, għax il-novelty sabiħ. Li titmur barra minn Malta u tara l-muntanja l-ewwel darba jew tom fi xmara l-ewwel darba jew kollok l-ewwel baby, dak huma affarijiet tremendament sbieħ. Eh, pero kif toħloq dak l-ekwilibrium bej li tuħu għos bl-affarijiet ġodda u fl-istess ħin tħoss kemm huma fil kemm għandhom profondità. Eżatt.
Li you stay with it. Per esempio, il-gaming għafiru daqsek b'saħħtu. Hmm. Social media firu daqsek b'saħħtu. Hmm. Għax jadik ħafna novelty ħin kollu. U fl-istess ħin jaqbdiltu l-esperjenza. Jien kollu tibqa' hemmhekk, jien nafek hija logħba. Jien kollu żommok ġo fija dejjem ittik xi ħaġa dan li tiġi esperjenza immersiva ħafna. U l-ħajja tagħna tista' tkun nużaw dak il-mudell b'mod tajjeb għall-ħajja tagħna. Sew. Li Mill-aħħar, xorta ndaħħal l-element ta' novelty fl-esperjenza ta' kuljum. Ma nistax noqgħod dejjem noqgħod f'rutina, mort il-gym filgħodu, mort ix-xogħol, mort lura d-dar, Netflix, play, repeat. Jaf ikollok ħafna depth hemmhekk imma tlift in-novelty, allura trid iddaħħal. Għalfejn tajt jaf ikollok ħafna depth hemmhekk? Għax għandek ħafna repetition, għandek ħafna immersion, għandek dejjem tagħmel l-istess affarijiet. Imma jekk. Ma jsirx perfunctory imma dawk l-affarijiet li tibda tagħmilhom mingħajr ma terraġunhom. Għalhekk trid imbagħad ikollok fihom l-element ta' novelty naf jekk qiegħed il-gym ħa tipprova affarijiet ġodda, challenges differenti jekk hija f'rutina ta' xogħol l-istess. Firri dejjem trid toħloq dak il-continuum jekk aħna nifukaw wis fuq aspett waħda ta' esperjenza, probabbli ħa nitilfu element importanti ħafna. Dik ħadd ixxiftja l-ekonomija b'mod sabiħ. għal numri kbar, però l-esperjenza tal-individwu qed naraw li qed tkun xotta mbagħad. Jistgħu qed nitilfu dak is-sens ta' purpose fil-ħajja. Isek l-ilment l-ewwel li għamilt inti minn kif qarras wiċċek meta li din ekonomija ta' konsum. Naħseb inħoss intuitivament li għandna l-averżjoni għal konsumerizmu, consumption for consumption sake.

Għamilta ta' infajti kemm darba. Taħsib li għandix xi mank li far from it. Ma di riflessjoni li għalija nifsi stess fi verita li trid mbagħad iddaħħal fija sens ta' deft f'dak li qed tagħmel. X'inhu punt li takkumula ħafna affarijiet imbagħad m'għandek xi ħin biex gawdihom. Tipo, firi, ħin għall-argument huwa komoditi fenomenali. Ta' fejn tkun għamin ikun money rich, time poor. Tipo, tant għandek mux ix tlaħħa li mbat dak li ħdim taliħ, ma tistax gawdiħ.
Mela, tlaqna?